Ýüpek ýoluň ýyldyzy proýektiň iň ýagty ýyldyzlarynyň biri diýen guwanýan. Ynha Naýdöwran-da TikTok-da şol wideony göremde aýym tutdy. O hakda aýratyn Ýöne şu gün Döwrany Jazana Burak gurme restoranyna çagyryp bilýänligime hasam guwanýan. Sebäbi dünýäde iň meşhur franşiza. Bu elbetde şuň Aşgabatda açylmagam, şu ýerde oturmagymyz ýaňky şef Mehmet Efendiň seň üçin şu tagamy taýýarlamagy Meň özüme ullakan guwanç we buýsanç. Köp köp sag boluň. Sag boluň. Sizem çagyraňyz meň üçin bir uly hormat. Köplenç seni rus, iňlis dilindäki yzlaýjylar tanaýar, dogrymy? Türkmen dilli auditoriýaň köpelsin. Näme üçin isleýän Döwran, seň edebi dile berýän ünsüňi bilýän. Şol proýektde, Ýüpek ýoluň ýyldyzy proýektde. Astanada geçdi şeýlemi? Hawa. Gurban Ezizowyň sözlerini eşitýäňmi diýen aýdym bilen çykyş etdi. Aslynda şol atalaryň sesi bolmalydy. Aha. Ýöne ýalňyşlyk bilen onuň birinji ady gitdi. Eşitýäňmi olar ady bilen gitdi. Ýöne men şonda atalaryň sesi bolmagyny isleýärdim. Atalaryň sesi. Hawa. Pederlerimiziň sesi diýibem alyp bolýar. Pederler, hawa. Mehmet Efendi şef diýdi, bu tagamy iýseňiz, başga tagamlara seretmeýäňiz diýdi, pikiriňi aýdarsyň Döwranjan.

Iki müň ýedinji ýylda nesibämi çekip San-Diegada boldum ýigrimi bir gün. Amerikada etik gördüm diýjek bolýan zadym Kaliforniýa ştatynda. Soň Bursa gidip gördüm. Türkiýe. Iki müň on ikinji ýylda. Rumyniýada etik gördüm. Başga nirede? Hum, Özbegistanda diýip gördüm. Samarkanda toýa gitdik. Iň soňky on sekizinji ýyllarda. We näme üçindir biziň etimiziň tagamy, şiresi, Süýjüligi başga. Dogry aýtýaňyz. Men şony aşpezleň birine sorag berip gördüm. Näme jogap berendir öýdýäň. Maryň saklanyşy. Ana. Hakyky dogal diýýär türkler. Naturalny, tebigy et türkmenleň eti diýýär. Sebäbi çölde, meýdanda, dagda aga ýany gezip ýören, otlap ýören malyň eti diýýär. Emeleşdirilmedik. Gormon zat goýberilmedik. Şoň üçin, indi Stef gowarýan ýeriň, dünýäň näçe ýurtlarynda bolup görgün? Dünýäň ýurtlarynda şol iş saparym boýunça gitýärdik köplenç. Ýadymda ilkinji iş saparym Kazan şäherinde bolupdy. Medeniýet günlerine gitdiň? Hawa. Ýöne olam belki ilkinji baran ýurtlaryň biridi. Gaty gysga wagtlaýyn, iki gün, üç gün, şondan kän iş bilen meşgullanyp, şol repetisiýalar bilen Wapşe ýadymda galmady köpde dogrudyr. Ýöne ýadymda galan birinji iş saparlarymyň biri Koreý Respublikasy, Seul şäheri. Soňra Amerikanyň Albukerki şäherinde bolduk. Biziň dogan şäherimiz Goroda Pobratime diýýärler olar. Ondan soň Pariž şäherinde bolupdyk. Ýuneskonyň ştab-kwartirasyna çykyş etmek üçin I ne ýaňy ýakynda-da Gazagystanyň Astana şäherinde şol ýaryş boýunça gidipdim. Indi şu dürli milletleriň aşhanasy bolýar-a. Bolmanda myhmanhanada nahar berendirler. Näme diýjek bolýan, şol milletleriň içinde aşhanasy haýsy senden täsir galardy? Hmm, gaty kyn sorag, sebäbi meniň özüm bir haýsy-da bolsa bir sferada iň halaýan zadym diýenlerine kynçylyk dörýär jogap bermäge. Daşy saz ugrunda haýsy žanr halaýaň diýseler, mende bir esasy halaýan bir zat ýok. Wot dopustim saz bolsun, heň owadanmy, men haladym, men şuny halaýan. Indi seret, bolýa, halaýaň dälde, wot wpiçitleniýaň, täsir, erbet, gowy tapawudy ýok, wot iň tä uly täsir haýsynda galyp? Ýadyňyzda barmy? Halamanam bilersiň, men efiopiýalyň naharyny iýip gördüm-ä. Halaman. Nawerno, her ýurtda bir halan zadym bardy. Dopustim, Koreý Respublikasynda olaryň hemme naharlary, tagamlary örän ajy gelýär. Men ajy zat halaýaryn. Halaýaryn. Ýöne soňky döwür ajy zat kän iýmejek bolýan. Esasan sagdynlyk tarapdanam häzir kän üns berip başladym. Dogry iýmitlenmek, men şoň tarapdary. Gültänsi zatlar ýa-da süýt bolsa zamenitsi, to ýest rastitsiýne moloko diýýär, mindarni, kokosowy süýt içýär, to ýest uly. Sagdyn iýmitlenmäge üns berýär. Hawa, soňky döwür iki aýalogany bar, iň ulymy sagdyn iýmitlenmegiň tarapdary bolup başlady, şol bize uly täsirini edip başlady, şondan Indi iki aýaloganyň diýende, mähriban tomaşaçylar, aslynda Döwrany tanamakam, men Döwranyň aýalloganyny tanaýardym, Mährişa Mywa diýýärler, Şeýle zehinli gyz, ukyply gyz. Şoň üçin Döwranam soň tanadym. Iki müň on sekizinji ýylda Döwran bilen Mährä fransuz dilinde aýdym aýtdyrdyk. Dogry. We bu tema geçmäkäk näçe dilde erkin gürläbilýäň, onam aýdaý? Erkin gürlän üç dilim bar, türkmen, rus, iňlis dili. Fransuz dilini men düşünýän. Olar bilen arkaýyn söhbetdeşlige-de girip bilýän, ýöne. Praktikanyň ýetmezçiligi üçin belki özüm entek fransuz dilinde gowy sözlemleri düzüp bilemok, ýöne okanymda ýa-da olary diňlänimde men düşünýän. Olar bilen iňlis dilinde gürleşip başlaýan. Indi şeýle sorag. Nädip şuny ýaly zehinli, sowatly, höwesjeň, zähmetsöýer çagany terbiýelemeli? Köp-köp sag boluň. Ol soragy meniň enatama. Bilemok. Özümem şo sorag köplenç hemmämiz iki aýal doganymam uly hormat goýýas seýleýäs öz ene atamyzy. Hem köp köp minnetdar şol beren ähli bilim üçin. Şu bilim almaga ösmäge gowy şertler döredip berdiler. Şoň üçin özümizem ine häzir iki aýal doganymam maşgalaly adamlar öz çagalary häzir ýetişip barýar. Menem gaty köplenç özüme şu soragy berýän nädip men gelejekde Edil şolaryň edişi ýaly, men hem bir gowy ata, biriniň gowy kakasy bolup bilerin diýip soraglaýan. Bilemok, belki wagt bilen tejribe bilen gelýändir, ýa-da Hudaý tarapyn berlendir ol hukuk. Ýerden kakasy diýeňde, kaka bolmak meselesinde. Nätdi, Gazagystanda bolaňda, dünýäň näçe döwletinden aýdymçylar bardy? On iki döwlet. On iki döwletden. Daş-töwerek gyzlardan doly seň postlaryňda. Özem her döwletden bar. Mysal üçin, haýsy döwletler bardy? Gowy dostlukly gatnaşyklary guran döwletlerimizden Özbegistanyň hem-de Azerbaýjanyň predstawitelleri, şol ýerine ýetirijileri bilen gowy dostlaşdyk. Madina, Sabina, salam aýtýan. Ýöne. Aglaşyp, heläk okyrlar seň ugruňda, Döwran. Sebäbi şol, nawerne, şol konkursyň üsti bilen. Geçirýän duýgularyňyz deňmi? Ýok, men aýdaýynmy? Sen şu an nawerno diýdiň-ä. Adamlar meni Döwrany tanaýar. Onnoň hakykatdanam gyzlary özüne aşyk edip bilýär. Terbiýesi başga. Ine, görýäňizmi, eli gülli gelýär gelende-de. Ýene bir zat bar, iki müň on sekizinji ýylda fransuz dilinde Döwran bilen aýdym döredemizde, heňini özüň ýazdyň ýalňyşmasam. Begenç Hojaýew kompozitor, sözleri Magtymguly Pyragynyňky Durasym geler terjime etdik fransuz dilinden we şol wagtlar ejeň dünýeden gaýdan wagtlarydy öýdýän-ä. Men aslynda hiç bir interwýuda adamy aglatmagy halamok. Ynanaý, iň bir wawwaly temalary açmagy halamaýan, özümde-de şo tema barlygy üçin. Ýöne men şu taýda saňa hökman şu temany açmaly bolýan jigim, näme üçin? Men ol aplodismenti diýýär, muşdaklaň. Astanada çykyş edeňde iňlisçä ol şeýle bir guwanç bilen seretdim. Iňlis dilinde şol aýdymy şo derejede ýerine ýetirişine bir. Ikinjiden sahnada kiçijik spektakl, mini spektakl režissýory kim? Bu aýdymy saňa kim saýlap berdi we şo agyra çydap nädip sen şo aýdymy ýerine ýetiripsiň? Gaty kyn maksatdy ol aýdymy ýerine ýetirmek. Aslynda-da şu repetisiýalaryň dowamynda hemişe şu duýgular bokurdaga gelip şeýdip ogup başlaýardy. Gaty kyn. Her sapar şol aýdymy saýlamagyň özi, haýsy maksat bilen, her epizodyň, her tapgyryň öz şerti bar. Birinji epizodda Heppy After aýdymy ýerine ýetirýär. Ikinji epizodda dünýä hitleri, dünýä belli aýdymlar ýerine ýetirilýärdi. Şonda gaty kän wariant kelläme gelipdi, ýöne edil şol aýdymda saklanmagymyň özi, şu uly şeýle halkara arenasynda çykyş etmegiň özi bir uly bagt meň üçin, buýsanç. Şol derejä getirenlerem ene-atam. Şonuň üçin gynansak-da, şol öz Çeken zähmetiniň miwesini alyp ýetişmedik ejeme bolan bir uly hormatymy, oňa minnetdarlygymy şol sahnada men bildiresim we görkezesim geldi. Şonuň üçin şol aýdym bilen çykyş etdim. Ol aýdymyň özi şol ejemiň aradan çykan wagtynda gaty kömek eden aýdymyň biri. Sebäbi köplenç aýdyp bilmejek sözleriňi monçalaryň aýdymyň üstünden çykaryp bolýar. Şol aýdymy Kristina Agiler öz kakasyna bagyşlap ýazypdy. Men hem öz dedemle ejem üçin bagyşlap ýerine ýetirdim. Şol sahnanyň ssenariýasyny goýan Ukraina döwletinden ýygyn Anatoliý Frolow. Söz ýok, onuň zähmetine. Beýleki çykyşyň hem şo goýdumy? Hawa, hemme çykyşlary şo goýýardy. Aýnada barýaň, ondan soňam özüň birden ulalýaň. Ýaman gowy goýupdyr, çözgüdi gowy sahnaň. Dogrudanam şol çykyşlardan öň, bir aý ondan öň. uly komanda işleýär. Stilistleriň komandasy, muzykalnyý redaktorlar, režissýorlar, şol režissýorlaryň iň baş režissýory Anatoliý Frolow. Hemmesine surat goýan, şol kartinany döreden Anatoliý Frolow bir jan bilen gelýär şol işine. I ondan öň şol aýdymy näme üçin saýlanymam sorap, şol aňyrsyna baryp düşünjek bolup, şol podhod bilen gelýär. Hawa.

Bir gün epizoda bir gün galanda Ejemiň suraty bilen çykmaga netijesine şol geldi. Dawaý şoň suratyny goýaly diýdi. Uly sorag durdy şonda menejerim hökmünde Gülnar Kulnazarowa diýip meň bilen Türkmen zenany gitdi. Olam maňa sorag berdi. Döwran sen çykyş edip bilermiň ol surat bilen diýip. Aý bilemok. Ýöne ýanymda bolsun diýdim şonda. Men gördüm-ä şo çykyşyňy. Ejeň sesi gulagyma gelip gitdi. On ýedinji ýylda gürleşdim telefonda. Gülälek Men şulary dünýä sahnasynda göresim gelýärdi. Senem, Mährinem. Şondan soň on sekizinji ýyla dünýeden gaýtdy, ýalňyşmasam. On dokuz. On dokuzda. Başynda. Şo çykyş edip durkaň, ine seň çagaň dünýä sahnasyna çykdy, seň çagaň dünýä sahnasynda. Iňlis dilinde koreýleň, özbekleň, gazaklaň hemmesi seň çagaňa el çarpýar diýesiň gelýär-de. Şoň üçin şul çykyş şeýle täsirli boldy. We bärde şol fransuz aýdymy bilen çykdyňyz-a. Şonda kakaň sözi ýadyma düşdi. Gül zamana mähriban tomaşaçylar, Fransiýanyň ilçisi gatnaşdy. Desange franşizasy açyldy bärde. Parižden hem myhman geldi-de, biziň Döwran Mähri bilen bilelikde meniň prodýuserlik etmegimde şol klipi görkezemizde, kakaň diýipdi-de, Fransiýanyň posoly hemmesi şeýle bir kabul etdiler bu klibi. Çykyp barýarkak dabara gutardy we Gülälek jan bu ejesiniň arzuwy diýdi. Meň çagalamyň Ejesiniň arzuwydy şu diýdi we eneliň arzuwynyň hasyl bolýanlygy başga zat Döwran. Başga zat. Şeýle ogly, şeýle gyzy terbiýelän, olara şeýle giň dünýägaraýşy beren eje ellerinden öpýäs. Ýene kän-kän üstünlikler gazan we näme diýesim gelýär, şol eminleň arasynda biziň Türkmenistanymyzdan ussat Ussat, ussat dirižor we o hakda özüň aýdyp beräý tomaşaçylara. Resul Klyçew onuň özi bir öz kärinden baş çykýan bir uly tanymal professional söz ýok o barada aýtsam. Aslynda Resul Klyçewiň konsertlerine men kiçikämem barýardym meni atam äkitýärdi konsertlerine. Ol her tematikada çykyşlar görkezýär. Orkestriniň derejesi hem dünýäň orkestrlerinden Hasam beýikde. Wenada-da özüni ykrar etdirdi-dä. Wena aslynda dünýäniň saz sallançygy hasaplanýar. Resul Gylyjow diýilýän ussat özüni şol ussatlaryň arasynda bütin dünýä saz, nusgawy sazyň sallançygy bolan şäherde-de ykrar etdirdi dämi? We seň çykyşyňda şu Resulyň tomaşa edip duran pursaty bar. Ony görýän bol, iniň tikenekleýär. Guwanç bile seretdi. Hawa, onuň özi meň üçin bir uly bagt, sebäbi indi şu aýdyşyma görä, aýdyşym ýaly, kiçi wagtymam konsertlerine gelip, arzuw etýärdim şo sahnada bile bolmak. Daşary ýurtdan gelýän myhman artistlerem bardy. Olar bilen konsert berýärdim. Biziň Medeniýet ministrliginiň baştutanlygynda ilçihanalar bilen bilelikde täze proýektlerimiz üçin işlärler. Şol kiçi wagtym hemişe pikir etýärdim, menem şo taýda duraýsam diýip arzuw etýärdim. iki müň on, aý, iki müň ýigrimi birinji ýylda, ýalňyşmasam, ýa iki müň ýigrimi birinji ýyldan başlap, bile işlemek maňa-da miýesser etdi. Şol Resul Gylyjow bilen birlikde çykyş etmek bilen, öz saz dünýämde-de uly bir täze-täze sepgitler başlandy. Täze bir mümkinçilikler, daşary ýurtdan gelýän myhmanlar bilen bilelikde ýerine ýetirip, Täze sanat dünýäsinde täze dostlukly gatnaşyklar döredi. Munuň özi uly bagt her dürli artistler, aýdymçylar üçin, medeniýet işgärleri üçin. Sebäbi olar bilen söhbetdeşlikde bir bir täze zatlar özüňi açýaň. Şu sazyň täze inçe tilsimleri, syrlary. Şol zat alyş-çalyş hemişe dowam etmelimikä diýip pikir etýän. Indi şu günki gün owadan ýurdumyzda, abadan ýurdumyzda Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda sen şol halkara bäsleşikde görenime men begenýän. Ýöne seň uly sahnada ilkinji çykyşyňam Täze ýyl güni Arkadagymyzyň öz öňünde bolupdy, ýadyma düşýär. Näme aýdymdy şol? Näçinji ýyldy? Iki müň on sekizinji ýyl, on dokuzynjy ýylyň geçýän. Talypdyň-a? Talypdym, birinji ýyl talyp. Entägem ýadyma şol çykyş, Täze ýyl. Tolgunmadyňmy, aljyramadyň. Göni öz öňün. Gaty tolgundym. Aňarda bar kellämdäki ähli dilegler. Özem başga dilde çykyş etdiňä. Iňlis dilinde hawa. Ýewrowideniýäniň Rumyniýa ýurdunyň şol Heý mama atly aýdym bilen çykyş edipdim. Şol aýdym bilen gidipdim çykyş etmäge. Entägem ýatdan çykmajak pursat. Şol çykyşdan soň. Täze ýylda Gulu köşkde geçirilýän, her ýyl geçiren konsert, Gulu konsertde şonda maňa ine biziň okuw ýerimiziň konserwatoriýanyň rektory jaň edip, şu taýda çykyş etýäň diýende bir Tam bula ne bula granic moýa şaýstsam, tam şo edil şondan ýalňyşmasam bir ýa-da iki ýyl ondan öň ýolka orus bir aýdymçy gelipdi. Şoň konsertinde bolamda onuň energetikasy gaty haýran galdym. Şonda men aýtdym, şu sahnada çykyş edesim gelýär diýende. Şonuň üçin aýdýarlar-a, ine, orus söz bar, mysli, materialna, ýagny, wse mişdi. Niýetler amal bolýar. Şeýledir özi. Şonuň üçin şol pikir edenim, nawerno, wselenna otpravil, eto uže samo prişlo, şo taýda çykyş etdim, bir şeýle owadan ýurtda, ine, Arkadagly Serdarymyzyň döredýän şertleri bilen şol sahnada çykyş etmek bir uly bagt benim üçin. Men seni her gezek ýurdumyzda ilçihanalarda geçirilýän uly dabaralarda, banketlerde görýän-ä. We şolna sen çykyş edeňde biziň ýurdumyzdan şeýle zehinli oglanyň iňlis dilinde, rus dilinde sungata düşünip, sowatdyl bolup çykyş edýändigine, biziň sungatymyzyň ýüzi bolup şu wagtky proýekte gatnaşanyňa, Ýüpek ýoluň ýyldyzy proýektinde çykyş edeniňe şeýle guwanýan. Sag bolsun aýdýan. Guwanjymy paýlaşmak üçin seni şu ýere çagyrdym we bizi seredip oturan tomaşaçylara-da şony aýdasym gelýär. Mähriban tomaşaçylar! Her bir zehiniň aňyrsynda halk bar. Halk şol zehini ykrar etmese, şoň aýdymyny diňlemese, kabul etmese zehiniň peýdasy ýok. We bir akyldar aýdypdyr, Kerim Gurbannepe söýdýän şahyrlaň biri, Kütekler öz ýoluny tapar, zehinlere kömek ediň diýýär. Şoň üçin öz zehinimizi hemişe gollalyň diýesim gelýär. We zehin hakynda sen näme aýdarsyň? Bir gezek Saragt Babaýew maňa şeý diýdi. Togsan dokuz göterim zähmet bilen bir göterim zehin bolýar diýdi. Menem ylalaşmadym şo wagt. Ondan bäri on ýedi ýyl geçdi. Türkmenistanyň Gahrymany, ussat hudožnik. Şeýle ussat mugallym bolup kän okuwçy ýetişdirdi. Men şo wagt näme üçin ylalaşmandyryn geň görýän özüme. Mana dünýäň o çetine çykan ýaly, şon ýaly özümi güýçli hasaplap, nädekäm diýendirin-dä. Indi şonça ýyl geçdi-ä on ýedi, on sekiz ýyl. Men ylalaşýan. Sen ylalaşýaňmy şoňa? Ylalaşýan. Sebäbi häzirem gynansak-da onuň häzirki döwürde bir gynaçly tarapam bar, aýdym, şou biznes tarapda. Köplenç zehin bir prosent bolmasa-da çykýan adamlar bar. Sebäbi nämäň kömegi bilen? Häzir tehnikamy? Tehnika. Marketing näçe esasy zat marketing üstünde. Nähili marketing şowly bolsa, şonça-da şol artistiň öňe gidişligi şoňa bagly bolýar. Şo gynandyrýar. Ýöne onýan bolsa-da zehinli artistler hem bar, ýerine ýetirijiler, olaryň hem öz. Men men aýdymçylarla kän işleşýän, tejribämde kän-de. Men iki müň ikinji ýyldan bäri türkmen aýdym-saz dünýäsinde işläp ýören biri we Leýla Şadurdyýewa, Kerim Gurbanaliýewden başlap şu günki gün iň meşhur aýdymçylaryň hemmesini gönüden göni tanaýan-da. Ýöne men horeografiýa diýýäs, tans, ses, saz sowady, dil hemmesini bir adamda şu wagta çenli jemläp göremokdym. Şoň üçin seni üýtgeşik görýän. Saglyk köp sag boluň. Ýüzüňe öwmelem däl welin nädip ýetişýäň? Şo çagalykdan goýlan grafik, şony taýýarlandyr öýtýän. Sebäbi ene-atamdan daşary Sen de çagalykdan gatnaýaňmy? Çagalykda kän gatnamandym. Bäşinji synpda. Sen mekdebe başladyňmy? Ilki-ilki nämeni, mekdepden daşgary? Özüm-ä sazandalar maşgalasynda doguldym. Ýa şony tanyş ede. Hawa, özüm sazandalar maşgalasynda doguldym. Şonuň üçin çagalykdan saz bilen gurşalan çaga men. Şonuň üçin ýürekde bir esasy orun galdy saz üçin. Başynda saglyk boýunça men öýkünlerimde kynçylyk bardy. Şonuň üçin Klarnet saz guralyny çalmaga netije geldik. Hawa. Öýküniň açsyn diýip. Hawa, kakam aýtdy barsyn diýip Klarnet saz guralyna. Başladym, hobby özüm üçin gatnadym sazçylygy, ýöne bir salymdan seretdiler, gaty içine şol girip başladym, çümdüm saza. Soň ejem aýtdy, saza gitmekçi bolaýmasa bu diýdi. Kakam elbetde başda ekonomika zat diýdi, soň olam gördi şeýdip gyzyşýanym saz ugruna, şoň üçin ikisem uly goldaw berdi şol saz ugruna, ýöne aýdymçylyk ugurdan entek gürrüňem ýokdy. Diňe saz gurallar. Hawa. Sazanda bolmaly. Hawa, soň bäşinji synpda tans kurslaryna ejem beripdi, olam bir iki-üç aýlykdyr. Şol kurslar men gaty utanjagymdan, men öň adamlar bilen-de tanyş däl bolsam, wapşe ýüzüne seredip bilemokdym. Onda tansa-da ejeň sal-a? Hawa, elbetde kakamyň çözgüdi bilen. Hemişe uly sowet, maslahat öýde, bir ýere barmaly bolsak. Şol iki-üç aýyň özem bir uly peýda berdi-dä, sebäbi her bäşinji gün şol tans sapaklarynda random şo ele gelen saz goýulýardy, bir-birden öňe çykaryp, Emma okuwçylaryň ony tans etmeli, improwizasiýa görnüşinde. Şol utanjaklyk, utanjaňlykdan gitmäge gaty. Sahnada özüňi erkin duýup başladyň. Şol kömek etdi, howwa. Soň ondan soň eýýäm sazçylykda Serwi Niýazowa bir ýaş kompozitor, ol döwür otrabotkada dy. Hawa. Okuwyny tamamlap, şol biziň mekdebimizde mugallym bolup işlärdi, ýaş mugallym. Şol kompozitorçylyk ugrundan ýaş okuwçylary gözläp başlady. Oho. Şonda menem saýlady. Iň mende şol kompozitorçylyga bolan höwes gördi, ukyp gördi. I birinji ädimlerimi saz ýazmakda şoň bilen geçirip başladym. Hawa. Ondan soň iki müň on bäşinji ýyllarda hem Ýewrowideniýe şou bilen tanyşdym. Şol Ýewrowideniýe ýaryşyna gyzyşdym, sebäbi ora dürli halklardan ýerine ýetirijiler gelip, öz medeniýetini görkezýär, öz ukybyny gaty bir dürli reňkden doly, emossiýalardan doly ýaryş. Şol ýaryşa gyzyklanyp, eýäm aýdym aýdasym gelip başlady. Şol döwür hem iňlis dilini öwrenýärdim. On bäş, on alty. Hawa. Aha. Şonuň hemmesi birleşip, mende şol aýdym aýtmaga uly höwes döretdi. Indi il Maýkl Jeksonyň aýdymlaryny professionallaryň uly baha berýänini bilýän aýdamda. Saza düşünýän adamlaryň, ýönekeý tomaşaçynyň däl. Jeksonyň aýdymlaryny türkmenleň içinde şul oglan aýtsa diňläp bolýar diýýäler. Ýöne seň üçin nusga kim? Oý, meň üçin nusga gaty kän. Bolmana üçüsi. Her žanrdan dürli adam bardyr. Etnika boýunça Ýewropa stili bilen öz milliligini gowy utgaşdyryp bilen adamlar. Uly hormat goýýan ussat toparym Güneş topar. Biziň Güneşimiz. Hawa. Soňky döwür hem şol etno pop diýen žanra gaty höweslenýän. Şol iki dürli žanryň simbiozy, garyşmasy bir owadan ýaňlanýar. Şonuň üçin Güneş daşary ýurt aýdymçylardan aranžirowkasynyň derejesiniň, saz melodiýa hengleriniň hili boýunça The Weekend The Weeknd-iň özem öz döwründe Maýkl Jeksondan gaty gowy höwes alynsa diýýän, onuň sazlarynda soňky döwür bar. Ylham alan. Aýdymlaryndan ylham. Üçünjim. Çybaşly. Dimaş waka taýdan gaty tebigatyň gudraty. Uly diapason bolsa-da, ony ulanmagam gerek, dogry ulanmak gerek. Üçünji epizoddaky şertiňiz nähilidi? Gazak halk aýdymyny aýtmaly bolduňyz. Gazak belli aýdymlary ýerine ýetirmeli, ýöne ol aýdymy öz ene dilimizde ýerine ýetirmelidik. Ine, üçünji epizodda tiz arkasyny görerler biziň tomaşaçylarymyzam Samaltabatly halk aýdymy bar, şony Dimaşyň wersiýasynda diňläpdim. Şol wersiýany ýerine ýetiresim gelýär. Sebäbi ol aýdymda Watana bolan uly söýgi temasy. Şol şonuň üçin şol aýdymy alasym geldi. Wokal taýdan hem gaty ýerine ýetirmek üçin kyn aýdym. Şonuň üçin şol aýdym bilen çykyş etdim. Berekella. Indi şo Gurban Ezizow diýdiň hä sözlerini ýazan. Olam Watan temadan hem has çuň tema. Esasy şol watançylyk söýgini görkezýän pederlerimiz hakda-da. Temany kim saýlady? Temany saýlan men. Aslynda ol aýdym A bir ýyl öň ýazypdym. Hä, bul bäsleşik hakda. Bäsleşik üçin däldi. A ol başga bir festiwal üçin. Ýöne soň ol festiwala gitmedim. Başga planlarym, maksatlar çykdy. Şol bir ýyl geçdi. Ine-de öňümizde şul konkurs gelýä, Sylkoý star. Hä, aýdym goýup ýeri bar eken-ä öňdenem. Haýsy aýdymy alýas? Birinji şert, awtor aýdym. Göni şol aýdym kelläm geldi sebäbi gaty wajyp tema. Häzirki döwürde tehnologiýanyň ösüşi bilen täze tendensiýalar gelýär. Köplenç özümiz ganymyzyň köklerimiziň ýatdan çykarýanymyzy bilmän galýas. Şoň üçin şol aýdymyň temasy gaty wajyp mukaddiýa. Ýene bir sorag. On sekizinji, on dokuzynjy ýylda Döwran Şamuýew mun ýaly türkmençe gürläp bilenokdy. Nädip edebi dili beýle kämilleşdirdiň? Edebi dil hakda gürlesem entek öwrenmäge gaty kän zat barmy Ýok ýöne gaýdýar. gowy ösüş bar näme etdiň? Aý Çeper eserler okadyň. Çeper eserler okadym. Köp türkmen dilinde gürleşmäge ýyk Ýykgyn etdiň. Owo ýykgyn etdim. Sebäbi şo döwür näme üçin türkmen dilim biraz pesräkdi sebäbi daşary ýurtlary öwrenmek üçin Gaty kän daşary ýurtda kitaplar okuýardym. Tejribe gerek-de. Hawa, çeper filmleri diňe şo dillerde diňleýär, seretýärdim. Aýdymlaram şo dillerde diňläp, hatda gürleşýän dostlarymyz bilenem günüň dowamynda şol dili gowy öwrenmek üçin Kän gürleşýärdik. Diňe şo dilde gürleşýärdik. Şol sebäpli dil biraz türkmen dili ýaly döwlüp başlady mende. Soň eýýäm dili öwrenenden soň, öz edebi dilimi bilmeli diýdim. Gazagystana gidemde-de hemme ýerde diňe şu türkmen dilinde gürlemäge ýykgyn etýärdik. Şonda-da kynçylyk döreýärdi. Men gelemde, yzyma Türkmenistana gelemde men ilkinji hatarda edebi dil öwrenmäge başlajak diýip ýene niýet etdim. Ýok, berekella. Men sebäbi interwýu kän ýazýan-a. Aýdymçylaram, sazandalar bilenem. Ýöne şu wagtky seň edebi diliň Menä bäşlik diýen. Sag bol. Indi sowatdyrdym, bagyşlat. Nahar iç, ondan soraglar soň dowam eder. Onyňam iç. Nahara süýji. Ýöne barybir ýene iýdiremok men saňa. Seň gürrüňleň has süýji-dä, Döwran jan. Sag boluň, sag boluň. Hökman, hökman soran diýen sowalym bar. Şol bäsleşige gatnaşmagyň maksady näme? Şu bäsleşige barýarkaň näme maksat bardy sende? Üç maksat. Birinji maksat öz ýurdumyzy, Watanymyzy, türkmen medeniýetini gowy derejede görkezmek. Biziň baýdagymyz şol halkara arenasynda belki durmagy, şolar maksatdy. Ikinji uly tejribe almak. Sebäbi şeýle halkara arenasynda, uly sahnada şeýle ýaryşda çykyş etmegiň özi bir uly tejribe. Sen şolar ýaly şowuň arkasynda nähili zähmetiň bardygyny, nähili sistemaň bardygyny öwrenmek. Üçünjisem, ýatdan çykmajak pursatlar, emosiýalary ýanyň bilen öz Watanyňa gelmek. Şol pursatlary ömrümde hemişe ýatda saklar ýaly-la. Interwýularda aýdypdym. Meniň esasy maksadym ýokary ballar däl. Iň adalatly kazy. Halk bolýar. Şoň üçin meniň hem esasy maksadym ýokary ballar däl, ýer almak däl ýa-da finala ýetmek däl. Esasy maksadym şol diňleýjileriň, halkyň ýüreginde bir ýatdan çykmajak pursatlar, duýgular galdyrmak. Eger-de şolaryň ýüreginden orun tapyp bilsem, şol meniň maksadym. Ornuny hem tapypsyň. Men şol Ýüpek ýoluň ýyldyzy atly Şu proýektiň Youtube kanalynam yzarladym, TikTogunam yzarladym, Instagramynam yzarladym we seniň şo ýerde özüňi söýdürip bilen muşdaklaryň bar eken, olaň kommentariýalarynam okadym. Teswirlerini hemmesi seniň şu wagt şo bäsleşikden çykanyňa adalatsyzlyk diýip hasaplaýarlar welin, ýöne halk esasy emin diýýäňdä sen. Menem ylalaşýan. Şoň üçin şu günki gün sen gürjülerden başlap, Koreýadan özüňe muşdak edinip bilen bolsaň ullakan üstünlik jigim. Saglyk. Uly üstünlik. Indi pursatlar diýdiňdä, ýadyňda galan iň esasy pursat şu Ýüpek ýolunyň ýyldyzy atly aýdym-sazly bäsleşige gatnaşaňda bir pursaty bütin ömrüme suratlandyraryn diýen esasy pursatyň? Aslynda Häzir şol pursatlar hakynda gürlämizde kän pursatlar kelläme geldi, ýöne iň esasyny saýylamaly bolsa, birinji tapgyryň başynda parad flagov diýen bölüm bardy, to ýest Tuglaryň ýörişi. Tuglaryň ýörişi. Uly ekranda gowy saz ýaňlanyp dur, tehno žanrynda her Ýurduň ady uly harplar bilen ýazylýar. Reňkler şol ýurduň baýdagynyň reňkine geçýär. Hem-de şol ýurduň ady aýdylandan soň, daşdan şol tehno sazyň ritmiň dowamynda olaryň halk saz guraly çalyp başlaýardy. Şonda Türkmenistan diýip, şol baýdagyň reňkleri bilen çykmak özi ýatdan çykmajak pursat. Ýürekde bir uly buýsanç bardy şol pursat. Bala saňa şol at şol tug bilen, şol saz bilen ýene uly uly uly halkara sahnalarynda çykyş etmegi arzuw edýän we sözüň ahyrynda geljekde özüňi nirede görýäň? On ýyldan Döwran Şammyýew nirede bolar? Beh, on ýyldan elbetde maşgalaly. Çagaly adam hökmünde özümi görýän, ýa maşgala benim üçin bir uly gymmatlyk. Ýöne ondan daşary, entek maşgaladan öň, häzir men öz karýeramy, öz aýdym saz ýolumy özgerdesim gelýär. Entek etmeli işler gaty kän, maksatlarymam gaty kän. On ýylyň içinde umyt etýän zadym Grammy ýa-da MTV Awards diýdi, dürli belli Dünýä belli premiýalara gatnaşyp ýer almagyň özi, şol premiýanyň, şo heýkelleriň almagyň özi meň bir maksatlarymyň biri. Men-ä seni ýene bäş ýyldan Gremmide görýän. Nesip bolsa. Haýdaň bolsun, inşallah. Hawa. Indi iň soňky bir zat. Häli başlamyzda sungat, maksat, aýdym-saz, kämillik şu gürrüňlerden başladyk. O hakynda özüm kän aýtdym. Men horeografiýadan baş çykarýanyňy, dilleri höwesiň bardygyny, hemmesini bilýän, hat-da suratkeşlige, nakgaşlyga-da höwesiň, dizaýnerlige-de höwesiň bardygyny bilýän. Şuny ýaly köp ugurly bolmak üçin näme maslahat bererdiň? We hakykatdan hem halkyň öňüne çykýan ýyldyza şu zatlaryň wajyplygyny nädip aýdardyň? Halkyň öňüne çykmak üçin esasan hem sahna adamy bolsaň, dürli ýerde çagyranlarynda elbetde dürli tema hakynda söhbetdeşlik açylýar. Şonuň üçin esasy zat hemme ugurdan, sen sazanda bolsaňam ýa-da başga kär bolsa-da, başga sferalardan Kän bolmasyn, başyňam çykmasyn, ýöne bir on prosent informasiýa şondan alsaň, dopustim, politika diýdi, syýasat diýdi, ylym, bilim, tam, nauka tam, finansy diýdi, ekonomika diýdi, hemme zatdan başyň çyksa, onda sen gowy söhbetdeşlik alyp bilýän, dowam edip bilýän adam. O diňe bir sahna adamlary üçin dälmikä diýýän, hemme adam köp zatdan

Şoň üçin türkmen dilli tomaşaçylaryma aýdasym gelýär, Dünýäň özi ajaýyp ýetmezlikleri bilen diýýär. Hiç kimiň dokuz düzüw däl diýýärä türkmenler, hemme kişiňem öz kemçiligi bar, ýöne şol kemçiligiň seň artykmaçlygyň bolmagam ahmal diýýär-de. Şoňa düşünmegimizi. Aýtdy we şoňa sen näçe ýaşyňda şuňa döwran? Ýigrimi dört. Ýigrimi dört ýaşynda şun ýaly pelsepewi gürrüň edip bilýäniňe sag bol. Sen ýaşyň ýigrimi dört, fiziki bedeniň, ýöne akyl kyrk dörd-ä bardyr hä? Bardyr, bardyr. Sebäbi Meň pikirimçe, hemişe dostlaşanlar ýa-da kän wagtyny geçiren adamlaryň ýaşy menden hemişe uludy. Bilim ok, ýaşdaş bolsa ýa-da menden kiçi dostlarym ýokdy. Hemişe menden bäş ýyl uly ýa-da dört ýyl uly. Bolýar. Indi şu wagt iň ýakyn dostuň kim onda? Iki sany dostuňy aýtmaly bolsaň. Doganlarym. Maşgala, maşgalam diýeýin. Ýa kakam hem eýýäm üç adam bolup gitýär-de. Ýa onda esasy iň ýakyn dostuň özi ýakyn hossarlaň. Maşgalam. Kemçiligiňi ýüzüňe aýtsalar nähili kabul edýäň? Gowy. Tankydy? Gowy. Elbetde, hemmämiz hem kemçilik ýa tankydy işlemizde,

Tankytlamagyň özem dogry tankyt bolmaly, obýektiwnyý kommentariý. Wot ýes lýudi, katorýe wot erbet kommentariý teswir berýär. Kemçilik gözleýärler. Kemçilik gözleýärler. Eger-de şonda logika bolmasa, kabul edemogam diýip bilemok, üsteremok. Onda diýjek bolýanym, seni özüňden çykarmak kyn-da. Hawa. Tankyt bilen ýa kemçiligiňi tapyp özüňden çykaryp bolanok. Gaharyňa erk edibilýäň. Hawa. Eger-de tankyt diýemizde-de, eger-de adam professional taýdan düşünjeli, ýagny ine şu taýda şu notany nädogry aldyň diýseň, çyndanam şolar ýaly bolsa men şu tankydy kabul etýän. Ýöne gelip, dopustim, bir çykyşa seretýär we üç minudyny sarp etýär adam, saz barada aýtman, aý bet nyşan edipdir saçyny ýa-da bu ýaly bet nyşan edipdir diýse, Men o tankydy düşünemok. Sen üç minut sarp edip, üns berýän zadyň daş, daş keşp. Meniň eden maksadyma sen üns bermediň. Düşündim. Garaz, maňzy, hamir maýasy, mazmuny hakynda bolsa, onda diňleýäň, okaýaň, üns berýäň. Indi tankyt hakda aýtdyk. Aslynda jemläsim gel, jemlemelem, köpem gürleşip gitdik, ýöne sorajak zatlam, aýdasym gelýän zatlar kän. Ýene bir zat tankyt hakda aýtdyk, ýakynlaň hakda aýtdyk, hossarlaň hakda aýtdyk. Şu dünýäň özi ýalançy diýýäler. Bu ýalançy dünýä-de barybir bu dünýä çyn däl diýýäler. Nähili garaýaň? Dogruňka diýýän. Sebäbi ýalançy diýen dürli manyda düşünip bolýar.

Iň gymmat zatlar näme seň üçin? Adamçylyk. Nähili kynçylyk bol, näçe kynçylyk bolsa-da durmuşyňda päk ýüreklilik galmaly, adamçylyk hemişe bolmaly, arassa ýüreklilik. Sebäbi köplenç görýäs, käbir adamlar kynçylyklardan geçensoň birhili sowuk, doň ýürekli bolup başlaýarlar. Şol iň gymmatly zat, eger-de sen. Ty smoş ostaca wot dobrom k miru, daže jesli mir k tebe žestok. žestok. Hawa, dünýe saňa ýowuzam bolsa, durmuş saňa ýowuzam bolsa, sen şol ýowuz durmuşyň oduna ýanyp, küle öwrülme-de, şol otdan ganat ýasap uç diýen. Indi Döwran gürrüňimize gutarma ýok. Ýöne şu günki gün öz Watanyň hakda Bir zat aýt diýseler, saňa-da kyrk bäş sekunt, bolýa, bir minut wagt berseler näme aýdarsyň? Birinji orunda Türkmenistan dürli baýlyklardan doly, taryhy ýadygärlikler, tebigy ýadygärlikler, tebigy otun, söz ýok. Turistler gelse, eger-de bir minut maňa berlen bolsa, ähli barmaly ýerleri sanardym. Owadan şäherlerimiz Aşgabat, Arkadag, biziň däp-dessurlarymyz barada aýdardym. Hökmany ýagdaýda derwezäniň ýanynda gara öýde oturyp türkmen tagamlaryndan datmak edil gerek top birinji zat. Ikinji aýtjak zadym ýurdumyň gün-günden gülläp ösüşi bizi hasam begendirýär. Täzelikleriň soňy ýok. Ol täzeliklerden haýran galyp, eýýäm haýsy täzeligi seretjegimize ýetişemizok. Goý soňy bolmasyn. Dogrudanam şular ýaly mümkinçilikler bar. Diňe bir öz ýurdumyzda eýýäm döretmek däl, eýsem daşary ýurtda-da biziň medeniýetimizi görkezmek, ýurdumyzyň tuguny arşa galdyrmak mümkinçiligi biziň hormatly Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyz hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň etýän tagallalary bilen. Şonuň üçin Hemme ýaşlaryň adyndan, türkmen halkynyň adyndan olara köp sag bolsun aýtýaryn. Ine, geljekde-de şeýdip didarlaşyp, ähli ýeňişlerimiz barada bir-birimize gürrüň edip, şatlanyp bir-birimize şeýdip oturmak miýesser etsin bize. Ämin. Döwran jan, seň şol ýeňişiň, men diňe seň ýeňişiň diýip hasap edemok, türkmen saz dünýäsiniň, türkmen Sungat dünýäsiniň we türkmen mediasynyň ýeňşi hasaplaýan, näme üçin? Ilki bilen retiň öň ýanyňda Resul Gylyjow öz orkestri bilen Wenada baş baýragy alyp gaýtdy. Yz ýandanam seni gördüm, ýaňky Ýüpek ýoly bäsleşikde on iki döwlediň içinde sen sowat, dil, aýdym, saz, ses, wokal hemme taraplaýyn Men guwanç bile seretdim we o ýerde emin bolup oturan Resul Gylyjowa ýene bir gezek soňunda tomaşaçylara gyzykdyrlar. Biziň ýurdumyzdan giden emin saňa ses berip bilýärmi? Şony aýtmaly. Ýok. Gynansak-da, öz ýurduňa ses berip bolanok. Edil Ýewrowizniýa sistemasy boýunçady. Ballar birden sekize çenli, soň on, on iki bal bar. Birinji dokuz epizodda diňe emin agzalary çözýärdi kimiň geçýänligi. Diňe final, finalam noýabryň ýigrimi näçe töwereklerinde bolar. Göni ýaýlymda geçer. Şol finalda diňe elli, elli göterim, elli göterim emin agzalar, elli göterim hem şu diňleýjilerimiz ses berip bilýär. Sms arkaly göreris finala kim geçýär, görersiňiz. Bizem serederis, tomaşa ederis. Indi, Şu bäsleşige gatnaşdyň, bäsleşikdäki çykyşlaňdan hem tomaşaçylara ýetirdik, ýöne her kim öz zadyna öwesi gelýär-dä. Her kimiň öz çagasy özüne gowja diýär-ä, şon ýaly söhbetimiziň ahyryna Döwranjan tomaşaçylara öz eden işimi hödürläsim gelýär. Näme üçin öz eden işimi diýýän? Şol wagt her bir iş edeňde adama ylham gerek, güýç gerek. Iň zerur adam serişde-dä. Men şol hawa şo desanj açylanda meni çagyranlarynda olar ýöne reklama mahabat üçin çagyrdylar. Gülälek bize bir otuz sekuntlyk mahabat edip beräý. Menem şolaň otuz sekuntlyk mahabat üçin beren puluna Magtymgulyň sözlerini fransuz diline terjime etdirip onam saňa aýtdyryp şo wagyt şeýle klip edip o tarapy derweze ýanyp duran bu tarapy gargalaň aý daglary bilýäňmi aýlandyk saňa daže köýnek dikdik Şol işiň özi edilen işdenem beter, şo işdän wagtymyz lezzetli. Hawa. Entägem wot näçe ýyl geçdi, iki müň on dokuzynjy ýyl edilen iş. Hawa. Entägem doganymyz bilen oturyp, netijesine söz ýok. Siziň eden zähmetiňiziň, ýöne onuň arkasyndaky duran pursatlar, edil wot ýüregiňi ýylatýan pursatlaryň biri. Ine men şeýle çagalaň ýurdumyzda bardygyna begenýän. Ýör, Döwran, gideli derwezä diýende yzyňa düşüp gidýän. Ýör, Mährijan, aýdym ýazaly diýende yzyňa düşüp ýöreýän çagalaň we şuny fransuz dilinde aýtmaly diýeňde şony arkaýyn aýdyp bilýän çagalaň barlygy. Indi çaga-da däl Mährijana özi eje, ýöne şo meni begendirýär. Şoň üçin şu ýerde şo klibi hödürläsimiz gelýär. Tomaşa ediň mähribanlar. Onda, a, klibe geçmäkak sowgadymyz bar. Döwranjan, ynha. Ýörite Türkmenistanda iň köp ýörgünli rita önümleri bar. Näzikjan ugratdy şuny. Köp köp sag bol. Meň mähriban jigilerimiň biri Türkmenistandaky jigileri. Ýene bu gün Jizmabrokda biz şoň üçin Mehmet beý sowgat taýynlapdyr. Teşekkürler Mehmet beý. Seret Döwran, Mehmet şef. Bu bara ýedi ýedi döwletde dagy işläpdir. On ýedi ýyl bärem aşpez. Tüweleme. Hawa, nemäň burogyň öz şägirdiň. Teşekkür. Maňadamy? Döwranjan näme ýadyma düşdi, Allajyn. Mýuzikl. Hawa. Kinosynda-da sen ses berdiňmi? Hawa. Beletde. Hawa, belet diýdim-le men ses beripdim Allajyna. Berekella. Rahmet. Sag boluň. Teşekkür. Ana hakyky Allajyn bolduň şu wagt. Edil öýle. Hut ýerine düşdi.